Aww mimkut thla ni sawm nilai ni kan lo thleng ve leh ta. Tukin zing politics huangah chuanin Mizoram thulangsar thenkhat te kan han lawr leh dawn a. Awle tunlai chu Bairabi Tusairang rel kawng hawn tura inbuatsaihna kal chho mup mup a nia. Mizo mipui ten kan ngaihven hle mai a. Sairang thlengin Rajdhani service rawn thleng ve dawn a nia. Hei hianin India ram hmun zau zawka zin vaivahna kawng Mizo mipuite tan a rawn hawng dawn a, kawlsamna min thlen dawn a nia, tin bungrua pawh Awlsam zawkin kan la lutin a man te pawh a tlawm ngei dawn niin a lang a, hei hianin awlsamna tam tak min pe ngei dawn a ni. Amaherawh chu hmasawnna awm chuanin chan eng emaw kan neih ve hi chu a ngai hrim hrim a, eng hmasawnna pawh hi a negative side hi awm ve zel tih kha hriat a tha awm e. Mahse, chumi a nih vanga hmasawnna zuan ngam lo leh chutianga su ngam lo kan nih chuanin state dang hmasawn mek kan thlir kan thlir ang a. State hmasawn leh changkang kan ni thei lo mai dawn tihna a ni. Engpawh ni se, he rel kawng hian Mizo mipuite tan ham thatna leh malsawmna tam tak a rawn thlen dawn a. Chutih laiin a chhe zawnga nghawng eng emaw zat chu awm ve dawn hrim hrim tih kha han hre lawk hrim hrim bawk ila. Chumiah chuanin invenna tur leh hmalakna tur tam tak te pawh kan nei awm e. A bikin ILP chungchangah te, ruihhlo chungchang a ni emaw, Mizorama rawn lut a bikin ILP chungchangah hianin thirh zawk leh fel fai zawka hmalak, dan kan zawn hram hram a ngai awm e. Awle, Home Minister Pu Ken Saab danga kaihhruaiin Secretariat Conference Hall ah sawrkar hotuten September ni sawm pathum sang ni sawmhnih panga a Aizawla zin tur Prime Minister dawnsawn dan tur te an ruahman tawh bawk a. Chutiang chuanin inbuatsaihna a kal chho mup mup a nih kha. Lengpui Airport, Chairang Rail Chawlhmun, Thruampui Helipad leh Lamual Venhimna chawlh hahdamna hmun te inkalpawhna tha leh inbiak pawhna, Thutna leh Medical Duty ruahman dan bakah Prime Minister hmuh a pho chhuah tur thil chi hrang hrang buatsaih te an en ho in an thlir ho bawk a ni. Tiang chuanin inbuatsaihna hi kal chho mup mup a. Kan hriat tak ang khan Prime Minister Narendra Modi hian September ni sawm pathum hianin Lammual atangin Bhairabi, Sairang Rial kawng thar, hi a hawng dawn a ni a. Home Minister chuan India ram state dangte leh Mizoram thlun zawmna tur Rel kawng pawimawh tak hawng tura Prime Minister lo kal tur chu tha taka dawn sawna pawimawh thu a sawi a, Mizorama a cham chhunga hun hlawk thlak tak a hman theih nan kan mawhphurhna theuh te tha taka kan hlen chhuah pawimawh dawn a ni, a ti. North East Frontier Railway, NFR, hotu te chuan Aizawl, Sairang thlenga rel kawng siam thar chu hawn a nih chuan khualzin phur rel tlan tir nghal a nih dawn thu leh Aizawl atangin Delhi leh Kolkata-ah te pawh rail service siam a nih dawn thu an sawi bawk a ni. NFR hian Bairabi leh Sairang inkara rail kawnga an siam thar chu thla hmasa lam atang khan India ram state hrang hranga journalist te an tlawhpui thin a. Mizoram chhunga thu thar theh dartu te pualin helai hmun hi tlawh a lo ni tawh bawk a, Aizawla Chanchinbhumi eng emaw zat chuan helai hmun hi an tlawh tawh bawk a nih kha. NFR hotute chuan Bairabi atanga Sairang rel kawng Prime Minister ina a hawn zawhah Khualzin phur rel tlantir nghal tur a nih thu sawiin Aizawl to Silchar chauh ni lovin Aizawl to Guwahati te, Aizawl to Delhi te leh Aizawl to Kolkata service pawh siam tum a ni, an ti. Sairang atanga Bairabi rel kawng hi a lian chi broad gauge a ni a, rel kawng siam tanna tur lung chu November ni sawmhnih pakua Sanghnih sawmpali khan Prime Minister Narendra Modi khan a lo phum tawh a, a lo hawng tawh a.

Muankhang atanga Sairang KM sawm pahnih point pariat pali an ni a. Leiver ta nel sawmli pariat awmin Leiver Seizawng belh khawm chu KM sawm pahnih point pariat panga pathum a ni a. Leilian sawm nga panga leh Leite sawm riat pasarih a awm a. Leisang ber chu Sairang Kurung lui chunga dawh a ni a, meter za sawm palia sang niin India rama rel kawng lei sang ber a ni a. An sawi fo thin ang khan kutup minar ai pawn a sang zawk a record a ni. Dampa bial by election kan hma bak mek a nia hetah hian party hrang hrang te pawn an candidate an puang chho ta mek a nia Npm atangin Phuvan Lalsai lova mnf atangin Doctor R Lalthangliana bjp hian Pu Lalhmingthanga West Phai Leng mi leh sa kha an ruat tawh bawk niin a lang a heti lai hian Congress lam pawh hian candidate an puang tawh bawk a party inbeihna pawh a lian chho tan viau mai heti lai hian mnf chuan An pisa chhung inkhawmah mnf Vice President Pu Vanlalzawma chuan zpm kaihhruai sawrkar hnuaiah kil tinah lungawi lohna thuam hriat tur a tam niin a sawi. Pu Vanlalzawma chuan hmun hrang hranga boruak thlir hian kum khat leh thla kua awrh chauh zpm sawrkar kan hrawn mekah an thil tih dik loh leh hmuh lo tam tak avangin kum sang hnih sawm hnih pariat in thlan kan thlir thup tawh tih a sawi a. Sorkar hnathawk leh tlawmngai pawl hrang hrang te sorkar lakah an lungawi lo va, kil tinah lungawi lo thawm hriat tur a tam hle a niin a sawi. Sorkar rinram leh hnam tan pawi lian tak a khawih mek tih sawiin mnf Vice President chuan en chhin tlak lohah an chhuak mek. Hemi siamtha tur hian mnf ten hnung lam hawi lovin kan hma lam hun atan kan inpuahchah that zel a pawimawh, a ti. Tlawmngai pawl ten FCCA sanghnih sawmhnih pathum duh lohna an lantir mek a thahnem ngai taka tel turin party mite a chah bawk a ni. Awle, Mizo ten IAS service lai kan neih tlem teh zing a mi Mizo nu chhuanawm tak P A Maria Siti Zuali tunhaia chanchin a lian khawp mai a kan hriat vek tawh ang khanin Commerce and Industries a Director niin A staff ten ka tiang khan sawn chhuak turin Industry Minister hnenah lehkha an thlen a, chutiang chuanin an hmalakna chhuak tura na taka an nawr vang hian sorkar chuan a sawn chhuak a nih kha. Hemi keihnawihah hianin thuleng vak tam tak a awm a, Pi Maria i tantu social media an thanhem viau mai a, tin Industries lam thawktute, support tu engemaw zat an awm bawk a. Chutih lai chuan sorkar hian chhui chianna mumal tak a kalpui lo nge? Social media velah te news velah te kan la hmu lo tlat mai a. Chhui chianna nei si lo hian IAS officer senior meuh u si ang vangin nge sawn chhuah tih chu mi tam tak zawna a ni mek a ni. Chutih lai chuan Pi Maria City Zuali sawn a nih dan Mizoram IAS Paulin a dik lo niin an sawi a, hei hi sorkar hma la tha leh turin an ngena an phut mek bawk a ni. Pi Maria Siti Zoli IAS, Director Commerce and Industry Department chu nili chhungin hmun hniah sawn, transfer, a nih kha. Mizoram IAS Association chuan thu chhuah siamin he thil thleng hi sorkar thu neitute en nawn leh turin an ngen a ni. Pi Maria Siti Zoli chu a thawhpuite'n an hek a, Vote i tia sorkar an nawr vanga sawn chhuah niin an sawi a. Hrichianna enquiry awm hmasa lova hmanhmawh taka sorkarin senior officer-a sawn chu hun lo la awm zel tur atan tha an tih loh thu an sawi. Sorkarin senior officer-te transfer and posting dan mumal tak an neih a rinawm lai a, a thawhpuite nawrna leh social media-a thuleng vel nena ngaihzawm theih tur, Dan pal zutna avanga officer sawn anga lang chu hriat thiam har an ti. Mipui tana tha zawk tur ngaihtuhin sorkar chuan Maria City zuali transfer na chu en nawn leh tura an duh thu an thu chhuah chuan an tarlang a ni. Forest Conservation Amendment Act sang hneleh sawmhnih pathum, keihnawihah khanin inhnialna tunah hian a awm mek a ni a, Pawl thenkhat ten an duh lo zia an pho lang a, opposition party ten an rawn chhawm nung bawk a. Chutiang chuan Rorelai party zatiam sawrkar an bei mek a nia, hemi chungchangah hian thu tam tak social media te pawh post a ni tawh a. Nimin lam khanin Assembly Speaker Pu Lalbiakzamana Chanchinbumi a kawmna kan lo ti chhuak tawh a, khami kha mnf lam hian an rawn chhang let a. MNF chuan thu chhuah an siam a, Forest Conservation and Management Act, FCCA, Sanghnih sawmhnih pathum, Mizoram a hmang ve tura zpm sawrkarin resolution a put luh, Assembly-in an pass tak, thu kal zelah Assembly Speaker Pu Lalbiakzaman press conference kohin Chief Minister-in dawt chiang taka sawi sawi mam Chief Minister-in dawt chiang taka sawi sawi mamsak an tum tih tar langin Pu Lalbiakzama chet dan kha Speaker dinhmun hmansualna nasa tak a nih avangin mipuite hnenah ngaihdam dil turin an phut. Khulal Biakzama chuan Speaker dinhmun lo chelh tawh thin ten Political Party Office ah pawh an sawi ngai loh, Ruling Party tanna sawhnghe tumin House chhunga rorelna kalpui dan chu langsar taka tan lam neiin a sawi chhuak chiam nia tarlangin mnf chuan Assembly, House, chhung leh pawnah pawh Khulai latu tur, tan lam tilang lo tur leh House Member zawng zawngte zahawmna veng himtu tur berin Press Meet-te hmaah meuh Politics-a a tan lam nei rana thu a sawi duh ta mai hi thil mak tak a ni. an ti. Mlf chuan House chhunga Chief Minister in chawp leh chil a dawt chiang taka sawi. A hnua hailan a lo awm leh ta, sawi mawi pui a tum dan te enin Chief Minister ber hian Press Conference nei tur hian Speaker hi a lalna kha tak hmachhuanin a nawr lui em ni? tih zawhna a piang nghal tih sawiin Speaker hian ama thu ngeia Press Conference-a a thusawi te hi a sawi a nih phei chuan Nihna hman sualna leh Speaker zawhawmna ven him zawh lohna nasa tak a nih avangin Speaker atanga a innuk dawk ngam ngei turah kan ngai tiin Speaker chu Constitution hnuaiah pawh sorkar laiin duh duah a thunun theih lohna turin venhimna fel tak pek an nih thu a sawi. Mnf tarlan danin mnf sorkar liam ta khan Mizoram Assembly chuanin. FCAA Sanghnih sawmhnih pathum do dana resolution a pass a, a nih dan tur anga bawhzuiin Assembly Commissioner hmingin Secretary General Lok Sabha hnenah thlen a ni. Mizoram Chief Secretary pawhin bawhzuiin file te pawh a nih dan tur angin a kal a. Hemilai inthlanpui in a nang zuia mnf sawrkarin FCAA Sanghnih sawmhnih pathum do dalna resolution a lo pass tawh kha zpm sawrkar lo ding tah hian a pawm zui ve mai tur a nih laiin India ram venhimna kaihhnuiha sum hnuh luh theih an inbeisei vang chauhin A hmaah nasa taka an do dal FCAA sanghnih sawmhnih pathum chu Mizorama hman ve an duh leh ta thut a ni tiin MNF lam chuan thutchhuah an rawn siam a ni. Hei hi ni e, an rawn sawi ang tak hianin MNF sawrkar lai khanin FCAA two thousand twenty three kha Assembly-ah khan lungrual takin Opposition leh Ruling lam khan an do dal a, an hnawl thu an puang a nih kha. Mara chu ka tih lai khanin rules siam a la ni lo va, a thu pawngin a dan kha Mizoram hnam tan a him dawn lo hle a, an ngaih avang khan an do bur mai a nih kha. Tunah hian rules neuh neuh a rawn chhuak tawh a, hman dan tur te eng ang a, kalpui tur nge tih te a lo chiang chho thaw khat ta a, hevang hian Mizoram tan tun hma a him lo lutuk tur anga an ngaih kha a lo ni leh chiah lo a ni tiin Chief Minister khan a sawi a, chu chu an pass na chhan pakhat ni te pawh khan a lang a ni. Kan puan tak ang khan Assembly Speaker Pu Lalbiak Zama khan Press Conference a nei ah khan General Purpose Committee, GPC, thurel tawh Council of Minister in tih dang lam a ni ngai lo tia sawi awm chungchang a sawi fiah anih kha. Kan lo puan tak ang khan Assembly Speaker Pu Lalbiak Zama chuanin Forest Conservation Amendment Act, FCAA, Resolution put luh thut leh inpuahzahna hun awm lo anga mnf lamin a an sawi chu thudik lo a nih thu a lo sawi tawh anih kha. FCAA Sanghnih sawmhnih pathum Draft Resolution copy chu session tan hma ni sarih ah, Bulletin Part Two, Number one zero one, ni sawm pakua thla ret Sanghnih sawmhnih panga hmain August ni sawmhnih, Sanghnih leh sawmhnih panga a copy mla te pek vek a nih thu a sawi a. Mizoram Assembly website ah pawh dah nghal a nih thu a sawi bawk a ni. Kar khat chhungin a duh tan chuan inpuahchahna leh inzir hman a nih thu a sawi a. Assembly Speaker chuan an lo inpuahchah lo emaw an lo inzir lo a nih chuan member te mawhphurhna a nih thu a sawi a ni kha. Assembly Speaker chuan relevant Act leh Rule hre duh a an inzir duh a nih chuan tunhma pawhin member thenkhat ten Library-ah an ngaihven mai thin thu a sawi bawk a ni. Ngaihven tak tak tan chuanin download mai tur a ngaih an nih thu sawiin Pu Lalbiak Zama chuan Pu Rohmingliana mla zaawm tak pawh khan ka download a tiin a hma lam daih khan lo download in lo zir chiang se a that tur thu Speaker khan a sawi a nih kha. Awle tun hnaia Siaha lamah chuanin mtp leh yma boruak a lian khawp mai a nih kha. Yma din tawh te, Sub Headquarters yma din tur chutianga din lawk thei lo leh boruak eng eng emaw awm vang khan social media an boruak pawh kha darh viau mai a. Mara chu biaha a sub headquarters uaime kha hawn a ni ta tho va, khami hnuah khanin hriat tur leh uaime branch awm sa pawh ti tawp tur ang khanin social media khanin thu a darh a, mtp lehkha niang tak kha darh a nih kha. Heti lai hian Siaha sub headquarters uaime chuan thu chhuah siamin sub headquarters uaime anga an din tak chungchang an sawi fiah a, thil hriat. fuh tawk lo awm niin pawi an ti. Kum sanga Zuka Samsari pahniha Mizoram UT-a hlan kai a nih khan Siaha hi Chhimtuipui District khawpui atan hman a nih thu tar langin Siaha Sub Headquarters UMA chuan tlang hrang hrang atangin sawrkar hnathawk te, inhlawhfa leh contractor mi engemaw zat Siaha khawpuiah hian an lut khawm a ni, an ti. Siahasa Headquarter chu aim e tar lan danin District pawn lam atanga mi chi hrang hrang rawn kal khawm te zingah mi thenkhat khawtlang tana eng emaw harsatna siam zawnga khawsa an awm fo thin. Chung harsatna te chu eng emaw ti kawng zawng tala chin fel a nih theih nan leh chhiatni leh thatni ah pawha intanpui tawn dan a awm beiseina avangin Rualu zawk ten kum sang kha Zuka sawm sarih pariat khan tuna Siaha vaipi huam chhungah hian YMA an lo din a, Bazar Branch YMA tih a ni. Hemi atang hian Siaha District leh khawpui chhung veng hrang hrangah YMA Branch din a ni a. Tunah hian Sub Headquarters Siaha huam chhungah hian YMA Branch hi sawm pali a awm. An Branch hming leh an din kum te chu Siaha vaipi Branch,

Tuna mahni area pawn lama branch ding lai te bak hi a thar a din belh tur a hma lak lo ni se tia sawi ho a lo ni tawh a. Chuvangin Siaha District chhungah hian UIMA branch dang hi din belh a ni tawh lo niin an sawi. Mizoram chhung district tinah sub headquarters UIMA hi din a ni deuh zel a. Chutih lai chuan Siaha hi sub headquarters UIMA din ve lohna zingah a tel a. Hetiang a nih avang hian Sub Headquarters yma Lunglei kaltlangin Central yma-ah Sub Headquarters yma din dilna siam a ni ta a ni. Sub Headquarters yma siaha din chungchangah thil hriat fuh tawk loh avanga harsatna awm hi pawi an ti takzet tih tarlangin siaha Sub Headquarters yma chuan Hetianga Sub Headquarters yma a din avang hian yma Branch dang din belh lam hi kan rilru a ni lo va, Group uaime tih ni thin kha sub headquarters uaime tih a thlak mai a ni. Tun dinhmuna Siaha khawpuiah hian YLA sub headquarters, MECEP sub headquarters leh MUP sub headquarters te nghet takin a ding mek a. Ram leh khawtlang thatna tur thilah chuan mtp leh NGO dang te nen hian thawhhona tha neih zel kan inbeisei tiin thu chhuah an rawn siam a ni. Awle, khatichinah khan tun tum kan video chu kan han duhtawk leh phawt ang a. Kan ngaihthlak tak atang khan kan hahawlh zawng a awm a nih chuan comment lamah kan tarlang vek dawn nia. Tlai lamah dam te kan awm a nih chuanin khawvel thil thleng thar indona thu thar leh ram bial buaina te, khawvel politics inlum let mek te kan ngaithla leh vek dawn nia. Khati zawng kha tun atana video kan thlir leh kan ngaihthlak ho theih te chu ni leh ta. Video dat leh in lo ngaichang theuh dawn nia. In zavaiin hmang tha leh vek u le.